ma mo akwaaba ba Pen TV awarepa dwumadie so. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ nnɛ ɛfiri anɔpa ɛbɛsi saa mmerɛ yi, baabi a yɛkɔeɛ, ɔde yɛn abɛduru asomdwoeɛ mu. Animuonyam ne ayɛyie nyinaa yɛ Ne dea. The movie is really on, nti yɛbɛkɔ so ara ayɛ Onyame adwuma. Yɛyɛ mu a anka nnwom no sɛnea ɛyɛ dɛ no anka ɛbɛkɔ so ara bɔ nanso ɛsɛ sɛ yɛtwa so na yɛde aware pa dwumadie no toa so. Nti yɛsrɛ sɛ baabi a wowɔ biara bɔ mmɔden na bɛn wo TV no na tena ase na frɛ wo nua bi so na ɔno nso mmɛka wo ho. Ɛnnɛ no Nyame ayɛ adom ma ɛɛ ɛfiri nnawɔtwe mmiɛnsa a atwam mu ɛne nnawɔtwe mmienu a, nnawɔtwe mmienu ne nnawɔtwe sɛ nnɛ a atwam na yɛrehwɛ yɛn maame Joanna Wood anaa Joanna Bedu Wood ne book anaa ne nwoma a wɔakyerɛw a yɛato din sɛ The Vitamins of Marriage, Emu Nsɛm a Ɛboa Awareɛ wɔ Kwan Ahodoɔ So, ɛno ho nkɔmmɔ na na yɛredidi. Na ɛno mu no, ɛɛ, adɔfonom bi nsɛm, ɛɛ, adɔfonom bi de nsɛmmisa bi aba a Yɛrentumi nyɛ yɛn ho adwuma, na yɛhu sɛ ebi wɔ hɔ a ehia paa nti ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛyɛ ho adwuma. Enti ɛnnɛ yi no, ɛɛ, mo nsɛmmisa a mode baeɛ a yɛrentumi anyɛ ho adwuma no, ɛno na yɛrebɛka ho asɛm, yɛrebɛdidi ho nkɔmmɔ, na yɛde biribiara ato baabi a ɛsɛ sɛ yɛde to. Enti yɛrebɔ nkaeɛ nso sɛ. Sɛ wo nso wowɔ asɛm bi a wopɛ sɛ wode ba na ɛkyere w'adwene, wopɛ sɛ yɛboa wo na yɛtenetene mu, yɛbuebue so kyerɛ wo a, wobɛtumi de aba wɔ mmerɛ a yɛgu so yi no. Yɛbue phone lines no to mu a, ebia na ebia wo woantumi antaepe a, wobɛtumi afrɛ na woaka na yɛayi ano ama wo. Nti ɛnnɛ yi no na yɛrebɛhwɛ ɔhaw ahodoɔ a ebinom de aba sɛ wɔpɛ mmuaeɛ. Yɛbɛkɔ akɔgye nkratoɔ na yɛaba. Ansana no, eh, my incoming boss, Apostle Emmanuel Agyeman bɛkoe. Eh, na ɛnnɛ mmiɛnsa adi anim yi, ɛyɛ n'awoda. Anaasɛ ɛnnɛ nnan, thirtieth July, yɛ n'awoda. Nti, eh, my incoming boss, Apostle, yɛma wo happy birthday in advance. Bɔ mpae sɛ Onyame dom ne ne ngosra bɛyɛ kɛseɛ na nea yɛ papa no mo adi kan ɛsɛ a wɔatwa ato hɔ no Nyame de wo nso bɛyɛ ama no akyɛn so na wo bɛtoa adwuma a wɔayɛ no so kamakama nti Onyankopɔn nhyira wo bebree me boss Apostle Emmanuel Agyeman Bɛkoe Nyame nhyira wo Yɛ kɔgye nkrato yɛba a na yɛyi abadwafoɔ no akyerɛ yɛsrɛ sɛ twɛn yɛn. Me nua, asase yɛ agyapadeɛ ankasa. Hart Builders Real Estate foɔ tɔn nsase fofoofo, don't call me oo, don't call me. Fa twelve thousand Ghana cedis pɛ bra na bɛgye asase yantam, seventy by hundred, full plot. Sikasɛm na ɛwɔ fam nso deɛ a, fa four thousand Ghana cedis bɛto aseɛ, nneɛma wɔ afe mua na fa tua no nkakra nkakra nkakra. Ayapadeɛ na awɔ, wotumi de ba bɛgye asase kɔ. Heart Builders Real Estate foɔ se, ɛnyɛ nsase tɔn nko ara, wɔyɛ surveying wɔ nsase ahodoɔ nyinaa so. Afei nso no, wotɔ asase na pɛ sɛ wɔsi dan no ma wo deɛ a, wɔn gyina se pintinn. Nkrataa koro gye efiri aban mu da so. Wotɔ yɛn nsase yi bi deɛ a, baabi a ɛwɔ no, nsuo ne kanea nyinaa yɛ adwuma wɔ so dada. Nsase no wɔ Chopoli, ɛbɛn New Airport City foforɔ no. Enti wotɔ yɛn nsase yi bi deɛ a, wowɔ kurom ankasa. Yɛn akyiri kwan nyɛ Yera kwan, ɛyɛ Adjei Kojo, Tema West. Frɛ yɛn wɔ ahomatorofo yi so, 0576 726 754 anaasɛ 0555 314806. Heart Builders. Yiw, abusuafo, yɛda mo ase sɛ munyaa kwan twɛn yɛn, munyaa bere twɛn yɛn. Yɛda mo ase. Yɛma mo akwaaba bio. Nyame ayɛ adom ma yɛn Maame Joanna ne nwoma na yɛresusu ho abɛsi saa mmerɛ yi no, ɛnnɛ Nyame asan de no abɛka yɛn nsa. Enti Mama Carly. Mpakyɛw yɛ ma w'akwaaba. Yeah, ɔdɔ. Yɛ eh, yɛnye Mama Joanna abɔ nkɔmbɔ yi ara ndɛ tɔ do a naawɔtwe ebiasa, naaso yennkyia hɛn papa. Ntsi hɛn papa Apostle Eko Bedu Wood, yɛpa wo kyɛw, yekyia wo, yɛma wo Praise the Lord, yɛma wo adwe, na yɛka dɛ Nyame nhyira wo beberee dɛ eboa hɛn maame na otumi ɔkyerɛɛw nwoma kamakama dei. Apostle, we salute you. Amen. Amen. Yɛn papa Abraham Agyeman Addae, ɛhɛɛ, ɔtaa ne yɛn bɛdi nkɔmmɔ bɛboa yɛn. Ɛnnɛ nso, wabɛka Mama Joanna ho. Paapa, mpakyɛw, yɛma wo nso akɔ aba. Yoo. Yɛda mo ase. Nti sɛnea mekae no, yɛde yɛn nuanom bi nsɛmmisa. Nea ɛdi kan paa ɛfa awarefoɔ nhyiamu ɛɛ ɛwɔ mpa so. Nea edi kan no, ɛfa ho na nnipa mmiɛnsa na wɔde a similar issue aba. Nea edi kan no, ɔse please, please madam, I love sex but my wife doesn't like it, ha what can I do about it? Nti nea edi kan no, ɔse ɔno n'ani gye awarefoɔ nhyiamu ho paa, na kyerɛ sɛ barima na ne yere deɛ n'ani nnye ho, enti dɛn na ɔnyɛ mfa ho? Ɛnna nea ɔsan de baa a ɛfa mpa so agodie no, ɔse, Please, my wife always denies me sex. I don't know how to handle that. Ɔno nso, ɔse ne yere de Ekunu ne yere nhyiam a Nyame asɛm ahyehyɛ sɛ enni sɛ obi de kame ne yɔnko no, ne yere de kame no, enti onhu nea ɔnyɛ mfa ho. Ɛnna nea ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛsan so fa mpa so nhyiam wɔ awarefoɔ ntam no, wei nso se, Please, my wife always denies me sex. I don't know how to handle that okay ebetumi ayɛ the same person but na ɛkyerɛ sɛ anyɛ yie a nipa mmienu ɛna ɔmo de asɛm korɔ no aba nti yɛbɛdi kan ahwɛ no ɛɛ mama Joanna dɛ ɛyɛ besie a wo ɛbɛfa no from the perspective of a woman na pastor mpakyɛw wo nso woyɛ bɛɛma yi wo nso wobɛhwɛ no sɛnea mɛɛma no side ɛɛ. kwan a sɛ bɛɛma no de fa so nti ma Joanna mpɔkyerɛ the ball is in your court. Medaase pii de ma yɛn maame aka no nokwasɛm ɛɛ hwɛ mmaa paa na mpem agorɔ a de ma asɛmbisa no ɔreka no ɔsɛ ne yere mpɛ Agor no dze, na ma mepɛ dɛ medze hyɛ ase nye dɛ, ɔnntse dɛ ne yer ɔnnyɛ dɛ ɔmmpɛ, na mbaa nyina pɛ, na mbom ebia dza ɔwɔ mu nye dɛ, ebia kwan a ɔno ɔfa do yɛ no no, ɔbaa no mmboa no, ntsi na ayɛ dɛ ma ɔmmpɛ no, na ɔnnyɛ dɛ ɔmmpɛ. Ntsi na ma ɔwɔ mu nye dɛ, ɔwɔ dɛ Awarfo nyina ɔba no mpam agorudze no a, ɔwɔ dɛ wonya ntseasee na wodzi ho nkɔmbɔ na wɔhwɛ kwan a wɔfa do wɔyɛ a obiara benya ho mfaso, obiara n'akoma bɔtɔ ne yamu, na obiara enyiwa gye ho. Ɔno nye ma odzi kan. Nna ma ɔtɔ do ebien so nye dɛ, fa mbaa de hɛn. Mma dɛ ɔba no mmpɛ mu agorɔ no a, ade a edzi kan wɔ hɛn adwen mu nye dɛ, eh, obi bɛka, Is the place secure? We are security conscious. Ɔyɛ nwanwa. Epɛ dɛ adze a ereyɛ no, emmpɛ dɛ sɛ bi o, eh, third person ohu. Ehe. It's so sacred to you dɛ epɛ dɛ ɔyɛ awo na wo wura nko. Ehe. Ntsi sɛ pla-, eh, hɔ no nnyɛ secure Na ayɛ dɛ ma ebia ɔyɛ adan dan kora kor a ebia mboframba wɔ hɔ. Inyim dɛ mboframba ebohum, ebia na wɔbɛkã nkasɛmpa no ɔyɛ kwetsee kwetsee. Ehu dɛ nna ɔno ɔbaa no nokwasɛm, ɔnnyɛ dɛ ɔmmpɛ na onntum nngyaa no hum. Ɔno ara ebia Na bea a wɔwɔ no, mboframba kyerɛ dɛ mboframba wɔ dan no mu. Ntsi ndɛ mbofra yi, ɔbɔdwen dɛ ɔada, nso no oebue n'enyi kor rohwɛ adze. Ntsi sɛ ɔyɛ dan kor na wɔtse mu a, wobohu dɛ ɔbaa no ɔnnyɛ dɛ agor na ɔmmpɛ, naaso onntum nngyaa no hom nyina mmfa n'akoma mma. Na afei ma ɔtɔ do ebiasa so, nokwasɛm, mbaa de, Agorɔ no ɔhyɛ ase wɔ yɛn adwene mu. Agorɔ no hyɛ ase wɔ yɛn adwene mu ansa na ɔba akoma. Ɔsan na ɔgyaa ne ho mu nyinaa. Nti sɛ adwene no nsii no pi dɛ nnɛ ɔyɛ agorɔ da a, na ɔgyaa ne ho mu a, ɔyɛ no den. Nti sɛ papa no ɔpɛ agorɔ a da no a, ɔbɔ mmɔden dɛ fiti anɔpa no ɔbɛhyɛ agorɔ no ase. Ɔbɛhyɛ ase dɛn? Anɔpa no ansa na ɔbɛkɔ adwuma no, Ɔbaa no ntse biribi, ntsi nka ohu biribi dɛ ɔdɔ no, n'enyi gye no ho. Na nokwasɛm, agor no so n'enyi gye ho. Ibohu dɛ ɔbaa no, nna ɔkyerɛ dɛ the whole day no nankasa ne nyipadua nyina ɔrotwɛn no wura. Na afei mbaa so, nokwasɛm, sɛ ohu dɛ edɔ no na enye no refa dɛm kwan no do a, onntum nngyaa noho. Ntsi ohia dɛ banyin obeyi ɔdɔ kwan bi. edi akyerɛ no, dza yɛfrɛ no love language no, ka no love language kor kyerɛ no. Ka bi no ho dɛ wodɔ no. Obi wɔ hɔ bi a ɔpɛ dɛ ebɛn no, obi wɔ hɔ ɔpɛ dɛ bi a eka asɛm asɛm dɛ bi kyerɛ no, obi wɔ hɔ bi a ɔpɛ dɛ ede wo nsa ka no, kyerɛ dɛ eyɛ no hɛɛn, na ɔnnyɛ dɛ mampɛ, mapɛ paa. Ne nyina nye dɛ, ebia na banyin no ohu kwan a ɔnye ne yer fa do a, Ɔdɔ bɛn no na wobɛyi saa ɔdɔ no akyerɛ? Na nokwasɛm, sɛ wote mu na wohu kwan no a na ɔnye ɔbaa no fa do, wobɛhu dɛ mmaa wɔpɛ ade no paa. Joe, Joe, Wɔpɛ ade no yɛda paa. ase paa. Nti ansa na yɛ papa Abraham bɛba mu no, abusuafoɔ, megye di sɛ nea mama Joanna aka yi, mpakyɛ mmarima titiriw, moafa afotuo afi mu. Ahaa. Sɛbe ɛmaa sɛnea mebɔɔ yɛn no ɛ sɛ wotumi hu, wonyaa mu nteaseɛ kakra, anaasɛ nimdeɛ. Bible kaa sɛ mmarima nne wɔn yerenom ntena wɔ nimdeɛ mu a, ɛ saa akwan yi so nyina ara nso ho hia sɛ wobɛnya nimdeɛ afa sɛnea ɔbaa ɛ nsonsonoeɛ a ɛda ɔne barima ntam wɔ kwan a ɛɛ ahoroɔ ahoroɔ so including mpa mu agodie ho ahaa nti no yɛsrɛ ekununom sɛ mo hu sɛ sɛnea wo wo wo wo wo gya no ɛte sɛ gas na wo sɔɔ yɛ ara na astate ɛɛdɛre no mmaa deɛ no ɛte sɛ electricity ɛɛ ɛkyɛre ansa na ayɛ hye. Enti bɔ mmɔden sɔ na sɔ no fi anɔpa. Sɛ wokɔ tete no sɛnea esi to paanoo, ɛɛ, na yɛmfa stove na ɛto na yɛde, ɛɛ, dɔteɛ oven anaasɛ fononoo na ɛto paanoo no. Egya no, yɛde paanoo no bɛhyɛ mu anwummerɛ. Ahaa. Nanso yɛbɛsɔ gya no firi anɔpa anaasɛ awia mu, na yɛabɔ mmɔden ma gya no asɔ ara ɛbɛduru anwummerɛ no a, ɛɛ, egya redɛre no na emu yɛ hye na woatumi de paanoo no ahyɛ mu ma no aben. Ahaa, ɛnyɛ saa mmerɛ no na afei na wode egya no rebɛhyɛ mu, anaasɛ wobɛku egya wɔ fononoo mu. Nti momfa fononoo deɛ nyɛ mfatoho na monte mmaa ase yie. Ahaa, nna mbaa no y'adwen no dwen nneɛma beberee. Sɛbe wo ne no hyia nna mu no, na ɛde ɔbaa adwen rekaakaa nneɛma bi a wode ayɛ no. Ahaa. Nyame adom a, obi wɔ hɔ a, ɔma Hon Krɔnkrɔn ho kwan ntsi, otumi di so. Naaso nnyɛ nyimpa no nyina na wotumi di so. Ntsi. Asɛm bi a wokaeɛ a ɛyɛɛ no ya na ɛhyɛ ne mu no, ɛda so wɔ hɔ. Wonya fii aseɛ sɛ wo ne no bɛdi mpa mu agorɔ no, na wakae saa asɛm no, na ama ɔdɔ a ɔde bɛhyia wo no, ɛso ate. Nti bɔ mmɔden ara sɛ relationship no yɛ, sɛ mo ntam dwo a, na sɛ ɛkwan a yɛfa so ne ɔbaa hyia nna mu no, wonim yɛ yie a, woma ɔbaa no ne koma tɔ ne yam a, ɛbɛyɛ den sɛ wo yere ɔde ne ho bɛka mo ahaa yɛ papa Abraham nso de bi bɛka ho but yɛ kununom yɛsrɛ mo mo hu saa ahintasɛm yi na ɛmma mmaa nso ani nnye wɔ mpa mu agodie mu Nyame mmoa yɛn amen sɔfo mpakyɛ over to you. Mama nyame nhyira wo na nyame ɔnhyira mama wood. Paa. Erm ne book no first edition no na mewɔ bi. Ɛhɛɛ nti m'ani agye paa sɛ wayɛ second edition. Ɛyɛ good paa nti me recommende ma nnipa bebree. Kakra a mede reka erm question yi a ɛda board yi from mmarima perspective a mede retu yɛn nuanom mmarima fo. Erm sɛ. ɔbarima wopɛ sɛ wo ne wo yere hyia a, eh, first thing a ɛyɛ sɛ ɔde hyɛ wo tim ne sɛ, wonyɛ selfish. Eh, yɛka selfish a, ɛyɛ a mmarima no bebree ɛrekɔ sɛ ɔrekɔ akɔhwɛ deɛ ɔno bɛnya, mhm. atenka ɔno bɛnya, mm. anigye ɔno bɛnya, mhm. na ɔndwen ɔbaa no ho. Ba sɛ ɔne wo yere baa bɛhyia a, rada no, fa hyɛ wo tim sɛ, Wokɔ akɔsom no. Wokɔ ama n'ani akɔgye. Wokɔ akɔyɛ ama ɔdɔ soronko a ɛwɔ ne mu no. Ɔdɔ no koraa de akanyan. Enti yɛnyɛ no gidigidigidi. Enti sɛdeɛ na yɛ maame dii kan kaeɛ no, a mama nso de bi atoa so no, the whole day process, from anɔpa kɔsi anwummerɛ. Ah, even apart from sɛ anɔpa po bɛka nsɛm daa kyerɛ no no, bere a ɔwɔ adwuma mu no po, na woafrɛ no, na wo ne no ma ani gye communication ho, na woka ɔdɔsɛm ne anigyesɛm ama no. Ɛna even koraa no, um, Mama ɔka asɛm bi sɛ, ɛyɛ a mmaa de yaw tumi adeɛ bi a woka kyerɛ no. Sɛ ɛba no sɛ wabisa wo chop money ara na womma no a, na ɔbaeɛ ara na wahuri akɔ ne so sɛ ɔpɛ sɛ ɔne no hyia ɔbɛyɛ close nti wokora wɔ w'adwene mu sɛ wobɛyɛ saa no wo chop money areas nyinaa tua ne nyinaa tua ne nyinaa nɔpa no ma no hɛn na ɔne n'ani ngye hɛn efi sɛ sex ankasa no ɛyɛ akyɛdeɛ a nyame de akyɛ awarefoɔ akyɛ ɛyɛ awareɛ so a yɛn nyinaa yɛkyekyɛ awarefoɔ nneɛma so ne nyinaa sa Deɛ nyame akyɛdeɛ ɔde ama awarefoɔ a ɛnsa koraa da biara yɛ renew da biara yɛ fresh ɛyɛ ne sɛ ɔbarima ne ɔbaa no ɛbɛhyia nti mmarima no hu sɛ woyɛ ɔhene a wobaa bɛkɔ w'ahemfie woyɛ ɔhene a wokɔ akɔ minister to your beloved sɛ the songs of Solomon ɔka no koraa po ɛfɛ kɛkɛ nti wode anigye ɛne wobɛsiesie ɔbaa no adwene na nya Nyame yɛ adom so na mo hyia a, ɛ ɛ i ɔbɛrima no ma wo ho nyɛ neat. Hɛ obi wɔ hɔ a, wakɔ yɛ adwuma the whole day, wa sweate, na ɔbaa no baeɛ ara na ɔbɛhuri. Ɛno no woyɛ saa a, ɔbaa no ɔbɛ resiste. Na ɔyɛ saa a, ɛnyɛ ne fault. Bible se ma yɛmfa yɛn ho nkam nkam yɛn ho, especially nhyiamu. ɛba nhyiamu kwan ho a ɛyɛ awarefoɔ because it keeps us bound together ɛhɛn even sɛ awarefoɔ kɔ asɔre kɔware ne yɛsensan nkrataa na asɔfoɔ hyira so a sɛ consummation ama a the marriage after some period a the marriage will be declared null and void ɛhɛn nti no yɛsrɛ nuanom mmarima sɛ ɛyɛ gift a nyame de ama yɛn nti do it Even even even nna no chairman kaa sɛ eh all our life ɛyɛ worship eh Kristofoɔ everything ɛnyɛ yɛ ba asɔre pɛ a na yɛ som yɛ wɔ abɔnten koraa yɛ som it's a worship saa so na ɛba ebi nhyia mu ne ɔyere nhyia mu a ɛno so worship so kɔ so wɔ hɔ nti do it with honour to your wife dignity to your wife with love to your wife na wasiesie wo ho wa spray wo ho kama na wo ne ɔbaa no ahyia na ayɛ mm. fɛfɛɛfɛ na even w'anum koraa bɛ brush mm. na wayɛ neat na wayɛ appealing to mm. the woman nti ɔno so de joy ɛbɛhyia ɛna mo hyia so anyɛ gidigidigidi koraa to bo ase na ɔbaa no koraa no sɛdeɛ na obi ka sɛ ɛɛ ne yere din nan no no nyamere ne ne kasa sɛ ne pro ne problem ne dɛn ɔbɛka akyerɛ wo na ɔka kyerɛ wo so a brɛ ho ase na di so because you are going to serve her. You are going to make her happy Te sɛ deɛ wokɔ eh, restaurant a na nipa na ɔbɛnoa aduane no wabɛbisa mpakyɛw dɛn na wopɛ nti ɛba nhyiamu a bisa ɔyere no dɛn na wopɛ na wayɛ no kama kama kama na n'ani agye na ɔbɔ mpaeɛ ma wa ah o- o- o- ɔhyira bɛyɛ bebree Yoo, yɛda ase paa sɔfo. Nti abusuafoɔ na yɛsan yɛti mu sɛ yɛsrɛ mo abɔ mmɔden na eh, te ɔbaa ase, ɛno yɛ nea ɛdi kan, na woa nso so Ɛɛ, sɛ woyɛ kunu no, hwɛ w'afa mu deɛ a ebia woyɛ a ɛmma ɔbaa no ani nnye sex ho. Ahaa, nti ɛɛ, berɛ no nti yɛnsan nte mu bio. Ɛyɛ nneɛma bebree, emu kakra na yɛaka yi. Nti monni ho nkɔmmɔ. Ahaa, mma momma yɛmfɛre wɔ sex ho wɔ mmerɛ a yɛyɛ awarefoɔ. Ɛhɛ, ɛyɛ a monni nkɔmmɔ mfa ho. Sɛ biribi ankɔ yie a, anaasɛ ɛyɛ a bisa wo yere sɛ nea ɛyɛ a woyɛ ma no no, ɛyɛ no dɛ? N'ani gye ho? Ebi wɔ hɔ a wobɛhunu Wɔ bere a mugu so no ara, sɛ ɛnkɔ yiye a, sɛ ɔmfɛre a obetumi aka akyerɛ wo ba. Sɛ wanka a, bɔ mmɔden na bisa no ho asɛm. Bio nso, bɔ mmɔden na wo ara nso sɛ wobɛhwehwɛ w'afa mu. Ɛnna ɛyɛ a yɛnkenkan, yɛnyɛ research, yemmisa, yɛnkɔ programs, asɔre programs, ɛɛ, nkyerɛkyerɛ ahorow a yɛde ma yɛn, yentie na yɛmfa ne nyinaa nka ho. Nea ɛtɔ so biom ne sɛ, sɛ woyɛ ɔbaa nso, na wo nso wode ɛɛ sex rebɔ wo kunu atirimmɔden a, ɛno nso so bɔ mmɔden na sakra w'adwene. Sɛ biribi nkɔ yie a, ɛne no nka ho asɛm. Ahaa. Wayɛ wo biribi na ɛyɛ wo ya a, ɛne no nka ho asɛm. Sɛ onhu yɛ sɛnea wopɛ no a, ɛne no nka ho asɛm. Kyɛn sɛ wode bɔ bɛbɔ no atirimmɔden. Wode bɔ no atirimmɔden na ɔkɔfa bi wɔ abɔnten a, akyiri asɛm yɛ bebree. Enti mmaa, Mommɔ mmɔden sɛ Nyankopɔn asɛm akyerɛ yɛn sɛ ɛmfa nkame wo kunu. Nyame hu yɛn mmɔbɔ. Amen. Amen. Yo, yɛn nua baako nso, ɔse, Erm, obisa sɛ, sɛ woyɛ ɔbaa warefoɔ na wo kunu yɛ sɔfoɔ, ɛkwan da hɔ sɛ wotumi frɛ no Bebe? Anaasɛ baby ah mama Joanna mpakyɛw bɛyi ano ama yɛn wiase ɔfo de bi aka ho. Ɛyɛ me dɛ sɛ nnɛ sɔfo maame senior wɔ ha ɛna me ne sɔfo nso na ɛwɔ ha nti mommɔ mmɔden na mommoa yɛn nua yi ɔpɛ sɛ o feel free na ɔfrɛ ne kunu baby but ɔyɛ sɔfo maame ne kunu yɛ sɔfo ohu sɛ ɛyɛ bɔne anaa? Eh okay na ɛhɔ no na mo hu sɛ nipa ɔbisa question ni ɔbisa ɔnara na ɔyɛ sɔfo maame no ɔyɛ sɔfo maame na ɔbisa no anaa dɛ but sɛ ɔnara na ɔyɛ sɔfo maame no dɛ whatever eh oye dɛ ɔbisa ama nara no ho ɔne yi eh mo edzi kan yi dɛ na sɔfo maame ne ya no ehm ɔyɛ a life of an example kyerɛ sɛ woyɛ sɔfo maame a woyɛ.

Ndzɛmba bi wɔ hɔ a wɔ fie ibotum nye wo wura ayɛ, ibotum dzin bi wɔ hɔ ibotum dze afrɛ no wɔ fie, na epue ba abɔntsen a, inntum nnyɛ osiandɛ binom rohwɛ wo na dɛm a ɔreba yi sɛ yi ɔbɛyɛ sintsidua ama binom. Na ntsi hwɛ Maame Sarah, hɛn papa Paul, ɛɛ Peter, reka wɔ One Peter chapter three verse three to six hɔ no, na ɔse, Eeeii yɛnyɛ dɛ hɛn maame Sarah, ɔno ɔfrɛɛ no wura, eh ɔfrɛɛ Abraham m'ewura, eh ne nyina ɔrekyerɛ hɛn dɛ ɔno ohyia Abraham a ɔdze ne dzin na obu nyina ma no a ɔfrɛ no ne wura, ntsi wɔ badwa mu no fa ne dzin na obu nyina ma wo wura. Sɛ ewɔ pet names bi a edze frɛ no a ɔno ma ɔnyɛ kokoam. na mmom ɛba abɔnten a, let the public knows that you respect him. Mekɛɛ dɛ yɛwɔ Soeɛduru nna yɛn maame perpetua woenya no beebi kɔ former former women's director na dɛm ntsi emi yɛ kyerɛado wɔ Soeɛduru secondary school ntsi yɛakɔ asɔr apon a yɛreba nna yɛn mbaa no bebree ntsi na morefrɛ mo wura nna mofrɛ no first mofrɛ no Brɛbedu Berɛ bebree a nti na mehu sɛ echo pɛ na ɔte na ɔdaa no ho na mama perpetual ɔfrɛ ɔhwɛ me din na ɔse mama mepɔɔkyɛ wo ɔyɛ wo bra bedu ɔyɛ wo echo na hɛn ne dze ɔyɛ hɛn elder nti fiti hɔ na mohyia. Nti dɛn nti na ɛhɔ no ɔyɛ wɔn elder?

and all the dignity of an elder ehe dɛ wɔ eh ɔyɛ ɔyɛ wo wura dze ɔyɛ wo nyɛnko dze na ɔyɛ hɔn sɛ ndɛ a ɔyɛ hɔn dɛm time no mpo na ɔnnyɛ sɔfo na ɔnnyɛ ehm apostle eeh but they expect me to give him all that respect ntsi fitsi hɔ na mara meyɛɛ m'adwen dɛ na ɔkyerɛ dɛ many people are looking at how I even call him and emulate. Yo. Nti public opinion ɔno wɔ hɔ na ahɔn ebien so hɔn ntamu eh how you want to call each other ɔno so wɔ hɔ. Maybe wo wo open eh the door anaa meka no dɛn wo give this issue another opportunity. for more views because nkyirimba no bebree wɔ hɔ a wɔnye wo nyɛ adwen ahaa bebree wɔnye wo nyɛ adwen nti ma yɛ tie sɔfo so sɔfo mpakyɛ wo so what do you think about this. mama meda ase nso dɛ medwen wɔ wei ho ne sɛ ebi especially bi yɛ mma kwa na yɛ wɔn pɛ sɛ wɔn hu sɛ ɔdɔ wɔ maame ne paapa ntam nti. eh, me ne mama yɛ adwen sɛ especially wɔ asɔre ne eh, eh, outside mm-hmm. yɛ a wobɛfrɛ me wura de respect bɛma no mm-hmm. but especially sɛ mowɔ fie no momfrɛ mo ho beautiful names mm. honey sugar mm-hmm. darling ebi mo po baabi a mehu bi a na ɛyɛ ɛno m'ani gye yɛ ama ɔbɛrima no ne yere wɔn de hwɛ ma na ɛfrɛ wɔn ho. Mm. Na okunu no bɔɔ hwɛ maa mehwɛeɛ a na ne yere no apue. Enti ɛno deɛ the two of you any uh, pet names, love names that you know uh, expresses love to each other and that you can do it Okay. and especially sɛ eh, ma mɛka no yɛwɔ asɔre na wafrɛ o- ɔmo nyinaa ɔmo sɔfo na wahwɛ no sɛ kofi bra anadwoɔ papa anadwobi saa ɛno yɛ different yɛ ne ho asɛm na yɛka mpɛ sɛ yɛhwɛ pet name as for kofi and those things ɛyɛ different like darling or honey those things ɛno na ɛno na meka sɛ ɛno no me ne maa yɛ adwene sɛ in front of the church mm. yeah, you should

In public that is where the question is because in public nobody knows what shashes nti me ka ne dɛm yɛ obi bɛ bisa na ɔpɛ akyerɛ do aba sɛ aba adze no ohu somebody may appreciate somebody may not nti in order not to bring a bias no in public let's do what is right. Yɛbɛka dɛ o apostle yɛbɛfrɛ no apostle something like that. Um, Because is the people's apostle. Yes. Uh huh. Nti in public you call him apostle. Yes. Okay. Yo. And uh, but even with nkwadaa no, mm-hmm. yeah, nkwadaa also tend to pick the names they hear mm-hmm. in the house. They say me say uh, me mmɔfra bi baabi a na uh, na yɛ wɔ no na obi afrɛ me maame auntie mm-hmm. auntie auntie auntie nti surprisingly no. Me frɛ me mother auntie auntie auntie aa throughout ɛhɛn nti no ebia wo mention the name no so ɛsɛ yɛ quite wei sɛ yɛ recalling name bi a mmɔfra no could just pick it. Sɛ na wo papa frɛ no baby a me ama makae WhatsApp bi a nkwadaa bi ka sɛ ɛyɛ dɛn na ɛyɛ a. Apapafoɔ na mo frɛ wɔn baby baby baby mo afrɛ wɔn baby a wɔn ntumi nyɛ anything for themselves they still think they are babies ahaa yɛn fɛ no nto nkyɛn but me nfa no sɛ sɛ na wo papa frɛ wo maame baby a by all means wo so akwadaa wo ntumi nfrɛ wo maame baby ahaa wahu difference no ahaa but aunty deɛ. Ɛyɛ panin din ɛna mmofra nante ɛhaa nti difference kakra wɔ mu. Ok ɛberɛ no nti yɛka sɛ yɛkɔ so atena wei ho a ɛbɛkyɛ nti ɛɛ wei no yɛnkaa yes yɛnkaa no ɛhaa nea yɛka ne sɛ ɛɛ in public pɛ din a ɛbɛ show sɛ wo respect no mo kɔ dan mu a mo agree on what you want to call each other ɛhaa though Menim sɛ nipa bebree so ɛne yɛn ɛnyɛ adwene but maybe da foforɔ yɛbɛhyɛ da adi ho nkɔmmɔ Nyame Nyame mboa yɛn yoo wei se ɛɛm abaayewa bi a ɔpɛ sɛ ɔware no but bɛyɛ mfeɛ nsia nie ɔ complaini sɛ ne sisi yɛ no ya yayaaya ahaa Na wɔatrae nnuru ahodoɔ ne nneɛma ahodoɔ bɛtumi ayɛ nyinaa, sisi yareɛ no nnyae. Nti ɔnyɛ no dɛn? Na mentumi nhu sɛ ɔne no ahyehyɛ awareɛ a six years nie ɔmo nwareeɛ ahaa nti na Joanna. Ɔmo dɛ eyi no mfe asia de kɔ ɛnwar nti sɛ enye abaayewa nantsew ara mfe asia a me mɛka dɛ ɔyɛ tsirmɔdzen. Na ɔkyerɛ dɛ ɔnndɔ no. Na sɛ ɔdɔ no paa a. Ebia na wɔnnyɛɛ ready but wɔagye atom dɛ wɔbɔwar. Ebia na ebia sikasɛm anaa hɔn mfe koraa minnyim dɛ Kubiada. Yennyim but dza yenyim no na yɛreka. Dza yenyim nye dɛ noara reka dɛ mfe esia. Dɛ nye obi anantsew a mfe esia. Na as at that time still Ehu nyɛɛ w'adwen, you are still indecisive, still na ehu sɛ mopɔkyɛw o, still na ehu sɛ ɛkɔwar no anaadɛ nnkɔwar no, ehu sɛ enye no bɛtsena anaa enye no nntsena a, na for six solid years na ɔkyerɛ dɛ there is a question mark, na ɔkyerɛ dɛ either one, you are wasting her time, na ɔkyerɛ dɛ six years yɛtse no ho yi, obiara nntum mmbɛn no. Ahaa ntsi you are wasting her time na afei so na ɔpɛ na ɛɛɛ ɔpɛ akyerɛ dɛ you don't really love her because if you love somebody you must love her completely, totally love her womanhood ahaa na ndɛ na sisi yareɛ wɔ hɔ na ɛkyena ɛ nobody knows the future so if you love her now then make a decision if you love her love her completely ahaa love her with her weaknesses and with her failures. Eno he their strength nti ɛdɔ no deɛ a na ware no na ɛndɔ no deɛ a mfie asia de mo ɔkɔ taa for how long you know how nti ɔbɛhu dɛ seesei ara no from what he is saying no mempɛ dɛ mɛka dɛ ɔmpɛ no na ɔyɛ ampa ɔpɛ no a nka waaware no na sɛ ɔpɛ dɛ sɛ ebia ɔpɛ dɛ yɛ Yɛkã bi ma no deɛ a, ɔno yɛpɛ dɛ yɛkyerɛ no dɛ ɔnye no ayɛ atsena ase enough. Ɔpɛ dɛ ɔwar no a, ɔwar no. Sɛ ɔmmpɛ no so dɛ a, ongyaa no na obi nya kwan no bra bɔwar no. Yɛda ase. Mark Mewood, ade baako a a ɛboa pa ara sɛ nnipa pɛ sɛ wɔware a, ne sɛ, sɛ monya hyia na mohu sɛ modɔ mo ho, na moayɛ ready te sɛ sika fam, adwuma fam, asɔre fam a, ɛsɛ sɛ motu anammɔn. Prolonged courtship no, ɛde ɛhaw bebree ba. Nti sɛ ɔdɔ no wɔ hɔ nko ara deɛ a, ɛndeɛ ɛnyɛ sɛ motwentwɛn so bebree. Sɛ moayɛ ready deɛ a, ɛnneɛ montu ho anammɔn. Na marriage ankasa ɛyɛ mystery na ɛyɛ ɛyɛ miracle ɛbɛtumi ayɛ wɔn wa sɛ wobɛware no ne no bɛtu anamɔ sɛ ebi biribi wɔ hɔ po a ɛko tia no a bɛhu sɛ na nsakraeɛ na ayaresa koraa ɛreba nti ɔdɔ no wɔ hɔ a nsa a yɛde gu wɔn so hyira wɔn no koraa koraa ɛma nyame bɛsrɛ wɔn ɛsisi okay mpakyɛw mpɛ dɛ meka dɛ mpɛm agorɔ yi koraa ɛtumi sa yare bebree sisi yare yi Ntɛ ma ɔbɛ bɛ tum asan one one time. Yoo nti yɛ nua ɛɛ yɛ brɛ a wode wei baa yɛ no ɛɛ six years no yɛ maame ne yɛ papa mma wahu sɛ ɛwɔ adodo ahaa ebia na sisi yareɛ nti na wontumi ndisadi but yɛ nka sɛ kyinkyiran ware no ahaa but sɛ wogye tum sɛnea yɛ kɛ wowɔ gyidie sɛ nyame bɛtumi asan yareɛ na wodɔ no a. Ɛma ne six years no ɛma ebi mmɛka ho bio ahaa bɔ mmɔden na tu anamɔn no ntɛntɛm wo waste ne time yɛnim mfeɛ a wadi yɛnim mfeɛ a wo nso wadi ahaa nti details bi wɔ hɔ a yɛnni but akyiri so a hwehwɛ counsellor bi hwehwɛ sɔfo bi na fa asɛm no kɔto n'anim na ebi a ɛbɛboa ma watumi adecide yie Nyame nka ho wei nso se how can I go for my son I'm no more with the mother and I want to go for my son Yɛn nua Eugene ɔde fi Akem Ɔfoase nti ɔne ɔbaa no agyae but ɔne ne ba ɔne no wo ɛɛ bɛɛma ɛɛ na akwadaa no wɔ ɔbaa no hɔ nti ɔnyɛ dɛ nkɔfa no Hwɛ papa Eugene n'asɛm a ɔreka yi, meme no dɔɔso. Na kyerɛ dɛ ɔrodwen ɔno no ho, na abofra no a ɔda hɔn ntamu no, ɔnndwen no ho pɛɛpɛɛ. Ntsi ɔrohwɛ nea ɔno yɛ a n'akoma bɔtɔ ne yamu, n'enyi bɛgye. Na abofra no nã mma dɛ, ɔnndwen ho beberee. Na ehu dɛ awar nokwasɛm mboframba rinyin a, wohia egya na nã. Ntsi eyɛ a yɛto awarfo fo dɛ wɔmbɔ mbɔdzen dɛ. Wɔ aware no mu no, wɔbɔbɔ mu atsena ama mboframba no dɛm mã ntsi. Mekãa dɛ, Yesu, ana nna hɛn maamenom kã dɛ aware yɛ nka m'egya yɛ na mboframba ne ntse? Naaso ndɛ nntse no dɛm. Obiara rodwen noho, na ɔnnyɛ dɛ ɔyɛ dɛm. Ɔwɔ dɛ yedwen mboframba no ho mbom hɔnho. Ntsi sɛ eyi ɔrodwen abofra no ho a, obohu dɛ abofraba kanka orinyin a ɔyɛ banyinba no nso no, orinyin a ohia egya. Egya dɔ, ohia ohia egya wɔ fie, ɔwɔ dɛ egya wɔ fie. Ntsi ha no ɔwɔ dɛ yɛhwɛ dɛ bea a abɔfra no rokɔ no egya wɔ hɔ a, obenya egya a ɔbɛtsetse no a. Abɔfra no so, sɛ ɔyɛ abɔfra a osuar, ɔannka ne age, ntsi sɛ ɔyɛ abɔfra a bi a one to three years hɔ no a, ohia nã, ohia nã dɔ, ntsi sɛ ɔbɛyɛ. twe no firi ne nna ho, na anaadɛ ebia bea a ɔwɔ seesei a, ebia na maame no so asan awar. Ɔawar a, nna ɔkyerɛ dɛ egya bi so wɔ hɔ a obenya egya dɔ a ɔbɛtsetse no, ɔbɛtseatsea no, na ɔakyerɛkyerɛ no. Ntsi ɔwɔ dɛ ne nyina papa no, Eugene, ɔwɔ dɛ ɔdwen ho. Yennyim sɛ ɔno so ɔawar o. Sɛ ɔawar dze a, nna ɔkyerɛ dɛ bi a ɔbaa bi wɔ fie a ɔbɔhwɛ abofra no. Na sɛ ɔnnwaree dze a, No no ɛɛ, nankotsee no, ɔnnsɛ mu nhwɛ abofra no ma ɔnnyɛ yie. Ntsi ne nyina yɛ adze a ɔwɔ dɛ yɛdwen ho, na wɔannkyerɛ hɔ no wɔ ha. Ntsi, Wɔamma details nti yɛnnhyɛ da. Dabi, wɔamma details. Ɛɛ, sɔfo, mber no rokɔ ntsi, yɛpɛ sɛ ɔfa baako anaa ɔafa baako. Mehu sɛ yegu so no, more ara na nkorɔfoɔ de ɛɛ messages reba ntsi, ɛɛ ebusuafoɔ, yɛnntumi annyi wo deɛ no ano a, yɛsrɛ sɛ mode bɛkyɛ yɛn. Esiane sɛ yɛbrɛ no nti. Ɛɛ wei nso se ɛɛ ɔne ɔbaa bi wɔ relationship mu na yɛ post no kɔ baabi, adwuma de no kɔ baabi akyikyikyi na ɛyɛ a ɛɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ sra no, ɔse I tried to pay her a visit but she is not permitting me to come to her for seven good months. I informed her that. It is not to it is not for sex that is why I am asking for coming I just wanted to know the place even if it is three minutes for me to get back ahaa what does her attitude imply? Sɔfo yɛ no ano ma yɛn ɔse eh ɔbaa no yɛ post no akɔ baabi seven months ni ɔpɛ sɛ nka ɔkɔ sra no kɔhu baabi ɔwɔ but ɔbaa no mpene nyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ na ɔne no kɔda ahaa na Ɔpɛ sɛ ohu sɛ nea ɔyɛ no kyerɛ biribi anaa, ebia ɛkyerɛ sɛ n'ani nnye ne ho anaa nti. Alright, um kakra a mɛka afa wei ho ne sɛ, uh yɛn nua barima, ɔpɛ sɛ wɔn nnya nwareeɛ, na ɔpɛ sɛ ɔkɔ na ɔkɔhwɛ baabi a yɛapostu ɔbaa no akɔ a, me mmom deɛ nka mɛtu no fo sɛ ɔnya aboterɛ, ɛfiri sɛ. Ɛmɛ from ne discussion anaasɛ deɛ ɔka no ma ho sɛ ne ɔbaa no ɔyɛ nyansafoɔ mm-hmm. ɔse even though ɔno akyerɛ sɛ is not going there for sex mm-hmm. you don't play mm-hmm. with my matches and petrol oh you are not going there for sex so awurade amoa wo a na wadi woso wadi ma nhyɛ wo ho so a mm. mobɛyɛ po awie ansa na wobɛkae sɛ you are not going there for that nti ɔbaa no yɛ nyansafoɔ nti obi ka sɛ true love waits Sɛ ɔyɛ wo dea a, wafiri ha akɔhyɛ henfa koraa? Time no so na Nyame sɛ ɔbɛka mo abom, ɔbɛka mo abom. Nti me mmom mɛsrɛ me nua bɛɛma no sɛ, ɛ, ɔbaa no yɛ nyansafo, ɔnya aboterɛ, ɔ, ɔdɔ no, nti na ɔse ɔntwɛn. Ɔntwɛn, at the right time, ɔne no bɛtena forever. Yo, papaapa paa na sɔfo aka no, nti yɛn nua bɛɛma yɛsrɛ sɛ wobɛfa saa afotuo yi. Nea, ɛ, wobisa sɛ what does this attitude imply no, sɛ modi nkɔmmɔ kamakama, Woahu, nea woka no, woankyerɛ yɛn sɛ ebia wofrɛ no ɔmmfa, anaa sɛ ebia wo text no mfiw, ɛno yɛ different, but sɛ wo nkɔsraa no, ɔmmaa wo kwan sɛ bɛsra no, but ɔne wo kasa wɔ phone so, biribiara kyerɛ sɛ ɔda so dɔ wo, na ɛɛ, ɛbrɛ no na ebia ɛnsoe a. Bɔ mmɔden na nya aboterɛ. Ahaa. Nyame mmoa wo. Na. The attitude implies that she is a wise girl. She is a wise girl, ok, ɛno ara na waka no. Yo, wei nso se wadi mfeɛ aduonu nan, twenty four years, na ɔbarima bi a ɔbɛba n'akwan mu no, ɔyɛ ɔbarima a. wɔaware a ɔwɔ mma na ɛyɛ a ɔmo nka nkyerɛ no ansa na akyire na wahu. Obisa sɛ, Does it mean I am destined to meet such men? Mama Joanna, Nti yɛn nuabaa yi, eh, barima bi a ɔbɛba n'akwan mu no, ɔwɔ mma, ɔwɔ yere, na wadi mfeɛ twenty four. Obisa sɛ, Na ɛkyerɛ sɛ saa na Nyame bɔ maa no sɛ ɔno deɛ mmarima a wɔaware wɔn mma nko ara na wɔmmra n'akwan mu anaa? Nti ma. Sɛ mmarima no a aware na sɛ ebia ɔbaa foforɔ bi, ebia na ne kunu, ne yere awu, nti ɔda hɔ gyam, na sɛ waba n'akwan mu, na sɛ wohwɛ na ɔpɛ a, na mmom sɛ ebia na ɔmpɛ deɛ a, Ɔno yɛbɛserɛ no dɛ ɔnsi abotsɛr twenty four do onyin nso onyin beberee mber wɔ n'enyim ntsi ɔnsi abotsɛr na ne dze bɛba. Yoo nti bɔ mpae ae sister twenty four years bɔ mpae nyame bɛba abɛsra wo yoo nti eh last one yɛ time no aso sɔfo mede ma wo ebusuafoɔ bebree aba yɛntumi nhwɛ maybe gyama gyesɛ next week yɛyɛ appeal na yɛsan toa so ahaa but wei no eh ɔse dabiaa ne kunu rape no. Ahaa ne kunu rape no nti ɔnyɛ dɛn ɔse even sɛ ɔni mood no mu na ɔka a ne kunu nte ase na wa insist ɔbɛwie na wapira no nti ɔnyɛ dɛn sɔfo nti yi ɛno ano na yɛnfa nwie yɛ brɛ no aso. Yeah ehm eh wei deɛ deɛ mɛka ɛna afutuade bɛma awarefoɔ no sɛ. Sɛdeɛ yɛdii kan kaa earlier no sɛ ɔdɔ nyɛ selfish so bɛrima oyere nyɛ ready na woto hyɛ no so na worepu no a ɛsɛ even wɔ mmara mmara kwan so koraa no sɛ ɔbaa no repɔtɔ ɛbɛha wo ɛna ɔbaa no so mɛsrɛ sɛ sɛdeɛ yɛdi kan ka no marriage yɛ communication ɔne bɛrima no ɛntena ase na ɔne no nkasa mm. na eh, nteaseɛ mmra wɔn ntam mm. eh, but ne nyinaa kɛseɛ no abɛgyina bɛrima no so mm. ɔno ɛna ɔyɛ tire ɔno ɛna wakɔfa obi ba na wobɛwerɛpu no na woasɛ awareɛ no anaasɛ wosɛɛ no nti afotuo de bɛtu bɛrima sɛ ɔnya ahohyɛsoɔ ɔnya ɔdɔ ma ɔbaa no na ɔnya aboterɛ na ɔmo nyinaa fa adwene mu korɔ ne ɔdɔ ɛnhyia na ɛno na bɛboa awareɛ no. Yiw, nti ebia na yɛn nuabɛrima no nhwɛ program yi bi. Nti yɛsrɛ yɛn nuabaa, ɛne no nni nkɔmmɔ sɛnea yɛn papa sɔfo ka yi. But sɛ ɛ, ɛkyere so a, hu panin bi, ahaa, susu ho kyerɛ titiriw ɛ, wo sɔfoɔ, ahaa, na ebia na barima no ɔnni nimdeɛ. wɔ sɛnea ɛne ɔbaa hyia wɔ mpa so. Nti yɛsrɛ mo, yɛsrɛ, mma ɛntoa so saa na da biara wompirapira. Yɛn nua barima nso, sɛ ɔhwɛ program no bi a, yɛsrɛ wo, bɔ mmɔden ara na pɛ nimdeɛ. Woyɛ saa a, ɔbaa no, n'ani nnye sex ho. Ahaa, n'ani annye ho so a, na kyerɛ sɛ ɛkɔfa nsɛm bebree aba. Nti yɛsrɛ mo. Ɛnnɛ, ɛɛ, ha na Nyame adom yɛde. yɛ dwumadie no, ɛberɛ bɛma yɛn kwan ma yɛde yɛn dwumadie no bɛsi. Nti yɛda mo ase bebree sɛ monyaa berɛ hwɛeɛ na motieeɛ. Abusuafoɔ no asigyedeɛ a wɔde aba deɛ, ɛm sɛ ɛboro bɛyɛ 50, nanso mmerɛ mma kwan. Yɛhwɛ, sɛ Nyame yɛ adom na yɛbɛtoa so next week a, kɔ so ara na ɛne yɛn bom nyɛ program yi. Sɛ next week yɛbɛyi wo deɛ no ano a, na. wowɔ hɔ na wahwɛ bi na woanya mmuaeɛ ama w'asɛm a wode baeɛ. Onyankopɔn nkɔ so nhyira yɛn wɔ Yesu Kristo din mu, amen.